Үтүө күннэн убаастыбылаах Нөмүгүм нэһилиэгин аҕа маастаах дьоно-сэргэтэ, ветераннарбыт, эһигини барыгытын олохтоох дьаһалтаа атыттан бу аҕам саастаах дьоннор декадалара кэлбитинэн итиитик-истиник эҕэрдэлиибит. Баҕарабын кытаанах доруобуйаны, дьиэ кэргэҥҥитигэр, холобургутугар, сиэннэргитигэр эмиэ дьолу баҕарабыт. Уонна оттон бу биһиги Нөмүгү нэһилиэгэр Кондратьева Лидия Дмитриевна аҕатын туһунан Дмитрияш Дмитрий Данилов туһунан кинигэ уруйан таһарда. Бу кинигэ ис хоһоонуттан бу нэһилиэк иһигэр күөллэри уулааһын туһунан буолар уонна үлэтин хамнаһын туһунан Бу маны Лидия Дмитриевна биһи уосталыннар ветеран тыл ветераннарыгар бэлэх уунууга, онуттан биһи олохтоох дьаһалта иһинэн эмиэ бу күннэргэ алмаастаах дьоннорбутугар бэртээхи подарогын тиэрдээри өйдөбүт. Ону таһынан биһи инники сылларга элбэх социальнай көмө доҕоллон, баанньык усулуобуйата доҕоллон оҥорор буоллахпына быйыл бу пандемияҕа туһаан тэрээммит хомойуох иһин сатаан буолбатах ол гынан баран биһи бу билиҥҥи салалта ыҥырыытын өйөөн туруоммут бу хаһаастаах дьоммутун харыстыыр сыалтан биһи дьон тэрээһиннэри эмиэ элбээбит өттүттэн тэрийэн ыытыахпыт уонна оттон бу уон эрэ күнүнэн бүтүү оһоҕо биһи бу муус ылыытыгар хаар араастааһыныгар бу мас бэлэмнээһинигэр эмиэ манна нэһилиэкэҕэ түмсүүтүн кытта кэпсэтэммит былааннаһан үлэлээри кэмин кэтэһээччибит ононтон инньэ диэн оттон аҕа маастаах дьонноргуттан этэбит оннуттан түмүкпэр эйиэхэ баҕарабын главное кытаанах доруобуйаны Алтынньы бастакы күнүттэн аан дойду үрдүнэн аҕам саастаах көлүөнэҕэ ытыктабыл, үтүө санаа декадата биллэриллибитэ. Ол чэрчитинэн Нөмүгү нэһилиэгэр балаҕан ыйы сүүрбэ сэттэ күнүттэн Түһүлгэ культура киинин үлэһиттэрэ Күһүҥҥү бэлэх диэн аһымал акция биллэрэн, Оҕуруот аһын олордор ньургуһун түмсүүнү кытары тэҥҥэ үлэлэһэн, оҕуруот аһын, заготовкалары уонна кыһыҥҥы саппаас астары аадырыстарынан сылдьан хомуйан, муударай саастаах ытык дьоммутугар бэлэх гынан тарҕаттыбыт.

Күндүтүк саныыр саҥаспын Карякина Лидия Накентьевнаны, убайбын Михаил Михайловыһы, эдьиийдэрбин Охловкова Анна Михайловнаны Трофимова Анисия Александровнаны, кырдьаҕас саҥаспын Кривошапкины Зинаида Дмитриевнаны, Ньургуһун түмсүү салайааччытын Августа Ивановнаны, группа аҕам саастаах кыргыттарын уонна группаҕа баар соҕотох эр бэрдин Валерий Викторовыһы аан дойдутааҕы аҕам саастаахтар күннэринэн ис сүрэхпиттэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин. Ньургуһун түмсүү кыргыттарыттан сүбэ-ама ыла турарбыттан олус үөрэбин, эһиэхэ испэт махталбын тиэрдэбин. Баҕарабын күндү дьоннорбор кытаанах доруобуйаны, чөл олоҕу, модун санааны, дьолу-соргуну, эдэрдии эрчимҥитин энчирэппэккэ мэлдьи үөрэ-көтө сылдьыҥ. Оҕолоргут, сиэннэргит уостубат тапталлара арыаллаатын, бар дьоҥҥут барҕа махталлара угуттаатын. Өссө төгүл бырааһынньыгынан Сунтаартан Саргыланабын. Ытык-мааны дьоһун дьоммутун аҕам саастаахтар күннэринэн эдэр көлүөнэ аатыттан итии-истиҥ төлөөннөөх эҕэрдэ! Сэрии сылларын кыһалҕатын ааспыт, үлүскэннээх үлэ үөрүүтүн билбит дьоһун олохтоох күндү дьоммутугар чэгиэн-чэбдик доруобуйаны баҕарабыт!

Күндү дьоммутугар баҕарабыт чэгиэн доруобуйаны, күүстээх санааны, көхтөөх уһун олоҕу. Чугас дьоҥҥут тапталлара, истиҥ сыһыаннара санааҕытын кынаттаатын. Өссө да уһун сылларга үөрэ-көтө сылдьар, ыалдьар, хомойор диэни билимэҥ, дьоллоох буолуҥ. Бу күһүҥҥү акциябытыгар кыттыбыт Ньургуһун түмсүүгэ салайааччыга Августа Ивановна Гаврильеваҕа улахан махталбытын тириэрдэбит.